Süleýmanyň pähimleri. Otuzynjy bap. Massaly Ýakeniň ogly Aguryň wajyp sözleri. Şol adam Itiýele sargaýar. Itiýele we Ukala şeýle diýýär, Men adam bolardan samsyk. Ynsan düşünjesi mende ýok. Ne danalygy öwrendim, ne mukaddesi bildim. Kim göge çykyp aşak indi? Ýeli owjunda toplan kim? Suwlary geýiminde oran kim? Kim ýeriň ähli uçlaryny berkarar etdi? Onuň ady näme? Onuň oglunyň ady näme? Bilýäňmi näme? Hudaýyň her bir sözi sap hakykatdyr. Ol Özüne sygynýanlara galkandyr. Onuň sözlerine hiç zat goşma. Saňa käýinmesin, ýalançy çykaýma. Men senden iki zat diledim. Ölmäkäm olary menden gaýgyrma. Galplygy, ýalan sözlüligi menden daş et. Meni garyp hem baý hem etme. Dok bolup, Rebbim kim? diýip, seni inkär etmedim ýaly, garyplykda ogurlyk edip, Hudaýyň adyna ysnat getirmedim ýaly, ýeterlik paýymy bermeniň. Hyzmatkäri hojaýynyna ýamanlama. Ýogsa saňa gargyş eder. Sen ýazykly çykarsyň. Şeýle adamlar bar, atasyna gargaýandyr, enesini alkyş edýän däldir. Şeýle adamlar bar, özüni tämiz saýýandyr, aslynda bolsa, myrdarlykdan päklenen däldir. Adamlar bar, bakyşy şeýle tekepbir, gabaklary nähili ýokary. Şeýle adamlar bar, ýer ýüzünden garyplary, adamlar arasyndaky mätäçleri symyşlamak üçin, Dişleri gylyç, azalary pyçakdyr. Sülügiň iki gyzy bar. Ber, ber! diýip gygyrýar. Üç zat badyr, hiç doýmaz. Has takygy dört zat. Besdir diýmez. Ölüler dünýäsi. Önelgesiz ýatgy, suwdan ganmaýan toprak. Besdir diýmeýän ot. Atasyny masgaralap, enesini diňlemän har edýän gözi. Dere gargalary çokar, bürgütler iýer. Meni haýran galdyrýan üç zat bar. Dogrusy, dört zada akylym ýetmeýär. Gökde bürgüdiň ýoly, gaýada ýylanyň ýoly. Deňizde gäminiň ýoly, ýigidiň uly gyza bolan ýoly. Zyna edýän aýalyň ýoly-da şeýledir. Ol iýýändir, agzyny süpürip, Ýaman iş edemok! diýýändir. Üç zatdan ýer sarsýandyr. Ýagny, dört zady göterip bilmeýär. Gul Patyşa bolanda, akmak iýmitden doýanda, halanmaýan garry gyz äre çykanda, gyrnak bikesiniň ornuny eýeläninde. Dünýäde dört maýda zat bar. Ýöne olar gaty akyllydyrlar. Garynjalar güýçli jandar däldirler. Azygyny welin tomusda taýýarlaýandyrlar. Gaýa torsuklary kuwwatsyz jandardyr. Ýöne hinini gaýada gurýandyr. Çekirtgeleriň patyşasy ýokdur. Ýöne ählisi sap-sap bolup çykýandyr. Kelpezäni el bilen tutup bolýandyr. Ýöne patyşalaryň köşgünde bolýandyr. Gadymy owadan üç zat, dogrusy ýöreýşi owadan dört zat bardyr. Haýwanlaryň iň batyry hiç birinden gaçmaýan arslan. Magtanyp ýöreýän horaz we teke. Goşuny ýanynda bolan patyşa. Eger sen akmak bolup. Özüňi öwseň ýa ýamanlygy niýet eden bolsaň, onda eliňi agzyňa tut. Çünki süýdi gysmakdan ýag, burnuňy gysmakdan gan, gazaby gysmakdan dawa çykýandyr.